Hin dîlanên kurdî dîrokek gelek gewnar hene ku hin ji van dîroka van ve digere li ser du hezar sal berî niha û gelek jî dîrokek dûr û dirêj hene. Dîlana kurdî. Govenda Kurdî bi vî serdemî re hatiye avakirin ku Kurd niştecî bûye. Dîlana Erebanê ve digere li serdema Îslamî. Dema ku Ereb êrişî ser Roma û Îran û Iraqê dikin, yek ji van velatan Kurdistan jî bû. Dibêje Ereba qirkin qirkin xwîna wan bêdînan firkin firkin. Hewl bidin neyaran li war derkin. Lewma eg em dibînin li wî şerî de ku ereb we hêriş kiriye kurda serkewtinekî gelek mezin bi dest îne. Gelek dîlan jî hene ku li ser miriyan berê ve diçin û yek ji van dîlana Şenge ye. Boye ew dawetin li ser mirina mî çûne wextî mîr miriye. Ewne li ser wî çûne gazinde li şenge kirine. Şeng kesekî şoxişeng bûye, lê daye mîr kuştine, gazinde li şeng kirine tu çima wisa dikî? Govendên Kurdî te jî vatene. Ew bi ser çendîn çiqa de hatine parwekirin, her yek ji wan dîlanan felsefeyek taybet bi xwe heye.

Dîlanek tijî ji wate, dîlanek tijî ji felsefe, dîlanek tijî ji serkewtin û serhildan, dîlanek ku wateyê taybet bi xwe hene. Axo serçûpî çi wateyekî dide, binçûpî çi wateyekî dide û felsefa wan çi ye? Axo kutana pêyan li ser erzê û her wisa destmalhejandin û qîjandin û hawarkirin çi wateyekî dide? Felsefeya wan dîlanên kurdî çi ne? Em ê di vê belgefîlmê de van felsefeyan û wateya dîlanên kurdî hemûyan bi we re bas bikin û ez hîvîdar im hûn jî heta nê daviya vê belgefîlmê bi me re bin. Govendên Kurdî yek ji ciwantirîn dîlanên Rojhilata Navîn in û bi çendîn dîlanan pêk hatine. Govendên Kurdî te jî vate ne. Ew bi ser çendîn çiqa de hatine parwekirin, her yek ji wan dîlanan felsefeyek taybet bi xwe heye. Felsefeya van jî nîşaneya bûyer û serpêhatiyên gelê Kurd e.

Govend û şahiyên kurdî pirin ji dîrokek kewnar û di rastî de ew govendane ji dîlanên sade û bêreng nehatine afirandin. Bi rastî ew tejî ne ji dîrok. Hin dîlanên kurdî dîrokek gelek gewnar hene ku hin ji van dîroka van vedigere li ser du hezar sal berî niha û gelek jî dîrokek dûr û dirêj hene û gelek dîroknivîs jî dibêjin dîroka hin dîlanên kurdî vedigere li ser dema ku

Li vê barê we kêm xwe êşandine yan ez bêjim gelek xwe neêşandine. Tiştekî mektûbî nivîskî me çi ne ku deqîq bi me bide selmandinê ku li vi filan rêkevtê ve dawet hatiye çêkirin yan filan serdemê de hatiye. Lê ewa em dixwazin dikarin teşxîs bidin û ku bi lêkolînên xwe û ewa ku bav û bapîra ji me re mawe li me derdikewe ku dîlana kurdî Govenda Kurdî bi vî serdemî re hatiye avakirin ku Kurd niştecî bûye. Wextê Kurd niştecî bûye, dîlan li daweta Kurdî jî hebûye. Bo vê belgê jî gelek nimûne hene. Bixwasim anî li menteqan Kirmaşanê û Îlamê û Diyarbekirê çendîn kevir hene. Li ser wan e bo nimûne kevirê Qel'a Elî Koşî li Îlamê tabloa Dawetê li ser hatiye nexşandinê ew digere bo dewrana dewleta mada kurdî. Lê em nikarin deqîq bêjin filan rêkewtê daweta kurdî hebiye. Em dikarin vê bêjin ku li gel niştecîbûna kurdan li kon û waran de vî serdemiya dawet heye heta niha. Bo dîlanên kurdî çendîn navên taybet yên vek, Dîlan, Şahî, Govend, Davet û Helperkê û hin navê din jî pê re hatine danîn û di her navçeyeke Kurdistanê de navek taybet bi xwe heye.

ku dawetek tê kirinî govendek bi rê we diçe bi neferê yekum re dibêjin serê çopiyê. Bi neferê binî wî re jî dibêjin binê çopiyê. Kê wabû ewa çopî ye. Ew wişeya li ku re hatiye her çend li hindik navçeyê soranişîn menteqan mukuriyan li neferê axirê re dibêjin gawanî lê nizanim ez gelê geriyan bizanim ew wişeya li ku re hatiye min nekariye ez peyda bikim lê Çima ew nava li bo hatiye danandinê? Li îslaha badînî de eger kesek tu rêkî pê tişkê tu bipirsî çi lê hat dê ji ço pê. Neferek çûye pê, neferê dûye jî çûye bizane ew çûye çi li ket. Her awa çûne pê yektir hetanî lê wê destê hev girtine dawet kirine pê re gotine ço pê. Eger em mêze bikin li badînî re pê dibêjin çopê li soranî de dibêjin çopî feqet bi heftek ferq dikert. Yanî eger tu vê heftê li ser dabinê wê bi zivîna heftê li ser dabinê dibête çopê la bibî dibite çopî. Lewma min pê waye baştirîn û yê kumîn nava ku bo wê hunera kurdî hatî danandinê çopê bûye. Li Kurdistanê de zêdetir ji sed cor ji dîlanên kurdî hene ku her navçeyekî çendîn dîlanên taybet bi xwe hene. Di Bakurê Rojhelatê Kurdistanê de zêdetir ji bîst û sê dîlanên kurdî hene ku hetanî niha jî birêve diçin. Gelek grûpên dîlanê di Kurdistanê de hene ku Tevahiya hewla wan parastina wan dîlanên kewnar e. Rastî ew e ku îro em dixwazin behs li ser bikin ser dîlanê kurdî li Bakurê Rojhilata Kurdistanê ne. Yanî em bixwazin Li ser hemû dîlanê kurdî qise bikin ne li tewana min de û ne li tewana hîç kesekî de. Çûn xoşbextane ew hunere hinde mezin û hinde giran e. Renge bi dehan kesê wekû min lêkolîna li ser bê kirinê dîsa em nekarin heqê wê hunerê pê bidin. Ema ewa ku li bakûra rojhilatê Kurdistanê li bajarê Urmî û Salmas û Xûyê Makûyê ku li wan dewerê me tê de jiyan kirî birêve diçe zêdetir li bîst û sê dawetan e. ku niha hene tabloyê wan amade ne em çûne ewnij bi du destin yan du şaxê serekî dabeş dibin şêxanî û sade li wan şaxa de jî bi du beşên serekî dabeş dibe ku şêxanî pê re dibêjin dawetên milanî û qilîçkî heman sade jî pê re dibêjin milanî û qilîçkî bûye Ez dikarim bêjim li hemû Kurdistanê eger tu bigerî li ser wê sed ila sed û pêncî tabloyên Kurdî hene, dawatên Kurdî hene. Di nav dîlanên Kurdî de serçopê wateya bixwe heye, yanî kêfxweşiya Kurdan nîşan dide û pêkotana li ser erdê di nav dîlanên Kurdî de, bi wateya hezkirina niştîmanê ye û herwisa felsefeya girtina destê hew a keç û kuran jî nîşaneya mafê beraberî û herwisa wekheviya di navbera jin û mêr de nîşan dide û eva ye felsefeya van sê xalan. Xalên bihêzên daweta kurdî dîlana kurdî yekcar zor in. Yanî gelek xalê cindî li daweta kurdî de hene. Yek ji wan ku destmalhejandina serçûpîkêş nîşa firînê ye, kurd pê xweş be bifire. Li dest hewkirina nawa jin û mêr ya kiç û kuran nîşana mafên Azadiya takê însan e, ferqnebûn li beyna jin û mêrdê ne gorê. Ewa ku pêrê xwe li erdê didin nîşaniya wetendostiyê ye, xwehezkirina welatê xwe ye. Ewa diqîrînin nîşana azadiyê ye, hewar dikin ji bo azadiyê. Boye bernameyekî ewa ku tu renge tu nekariya ne hemiya şirove bikî, ewne her kes her tiştê ku manî û mefhûmê xwe hene tu dikarî

Her çawa ku me li destpêkê de jî behs kir, dîlanên kurdî tejî vate ne û her yekî felsefeyek taybet bi xwe heye. Yek ji van dîlanan ya erebanê ye. Dîlana erebanê vedikere li serdema îslamî, dema ku ereb êrîşî ser Roma û Îran û Iraqê dikin, yek ji van velatan Kurdistan jî bû ku rastî êrişa ereban hat. û ew dîlana kurdî jî vê serdemê ji aliyê leşkerên kurdan ve hatiye afirandin. Dîlana erebanê ewa ku grûpa me ya Rêzdar Tazeçûn digere bo wî serdemî ku behs wê tê kirinê xwastine kurda bi zor ne bi xwesta xwe bikine dînê îslamê. Lewma eger em mêzeyê şi'ra wê bikin yan awaza wê bikin, dibêje ereba qirken qirken xwîna wan bêdînan firken firken. Hewl bidin neyaran li war derkin. Lewma egem dibînin li wî şerî de ku ereba hêriş kiriye kurda serkewtinekî gelek mezin bi dest îniye, tu mêzeyê daweta wê bike sê qedema diçe pêş nîşane ew ye ku sê qedem kurd çûne pêş Qedemekî di zivire paş, ku zivirî paş bi mana ewê niye ku şikes xwe ye, belku bi xweweşatin, xwestardkirin xwe xwar dike di zivire bo wê ku dijmin nebîne. Lewma mêjûya vê delatê digerête bo ewê ku bo wî serdemê ku ereba hêriş kirî ser Kurdistanê. An jî felsefeya Dîlana Candirme ji êrîşa Împeratoriya Osmaniyan ve hatiye. Dema ku danûstandinek di navbera aliyên Kurd û Osmaniyan de çêdibe û Osmanî qewl û sozan didin êrîşî ser Kurdistanê nekin û piştre ser sozên xwe namînin û êrîşî ser Kurdan dikin, Ava ye felsefeya candirme. Daweta candirme yan dîlana candirme yan dikarim bînin çopîya candirme daweta ser Elbakî dibêjnê li beyna şarê Agirî û Makûyê li vî navçeyê serhilda ye. Wextê Osmaniyan hêriş kiriye ser Kurdistanê wî dewranî bûye wê wextî bûye. Candirme îslahekî eskerî ye. Dibêjne eskerî tirko candirme. Yan em dibêjnê serbaz ew dibêjin candirme. Candirmeyek ku xwestiye hatiye nav kurda xwestiye malê wan dagîr bike, zilmê wan bike, axa bûye serok eşîret bûye, xwedan milkî wî wextî bûye, her kesik bûye çûye pêşî gotiye candirme candirme bîsoz bene qandirme. Li tirkî kê gel qise kirîye gotiye E, sozekî bide min ku tu miletê min qetil amnakî, ez bêhlim tu bêjûyî. E, ew bûye ku candirme hîç sozek nedayî, hîç qewlek nedayî, gotiye hemû xaka me ye, we çi desalatek we çi ne. E, ewî e, axayê yan ew serok eşîrete yan em bêjin ewî xwedan milkî wî wextî e, Xelkî xwe re gotiye, gotiye êdî ewne zilm gehiştiye eşî ezîm, em bergiriyê xwe bikin. Bi şîir wa gotiye, gotiye candirme cilkê wan şîn in, kumsor û efendîn in. Yanî her kesik we wa dît xêrime ye lêdin bikujin, nehêlin li welatê me re cîgir bin. Serdem û Mîjûya candirme digere bo wî ser demê. Ew jî ku wenda Qemberyamanê ye û wiha tê dîlankirin û vê dîlanê jî felsefeyek taybet bi xwe heye.

Beşan daweş dibin. Qember Yemenîkî li van dawete ku cuz'ê Şêxanî têta hesabkirinê. Serçawa wê dawetê ewê ye ku digere bo serdemekî ku befr û baran û kurofe bûye. Xwe danê malê ku xelitî ye. Ew grûpa ku çûnî xelitiye, ku tê li deriyê xwe dide, strana wê yan şîra wê ew e ye dêje, Qember Yemanê, Qember Yemanê, şewî dîke rê xelitî, dêrî weke ez peritîm. Yanî bi malbata xwe re dêjin, derî weke ez peritîm. Mixabin zor caran ew ciyan awa stêk dane. Dibêje.

Bo geştûguzarê xeletîne û geriyane eger tu diqet daweta wê bikî, her sê aliyê wî jî, her çar aliyê wî jî wek ku yek e. Yanî her çar dizane ser wê ciyê nîşana ew e rê li xwe xeletandine, dizane ser destpêka ku ciyê dest pê kirin. Gelek dîlan jî hene ku li ser miriyan birêve diçin û yek ji van, Dîlana Şenge ye. Di dîrokê de tê gotin ku di devera Bakurê Rojhelatê Kurdistanê heta hin deverên Bakurê Kurdistanê jî li xwe digre. Mîrek bi nav û bang ê bi navê Şakir Axa ji aliyê kesekî ve tê kuştin û xelkê jî gilî û gazine li bikujê Mîr hene û di dema biaxsipardina Mîr de ew dîlane afirandine û hem çîroka vî anîne ziman

Ewne li ser wî çûne gazinde li şenge kirine. Şeng kesekî şoxişeng ye, lê daye mîr kuştine, gazinde li şeng kirine tu çima wisa dikî? Ca ew dawete li ser daweta miriyan dibêjinê daweta şeng e. Dîlan bezm e an jî rezm e. Rastî hêşta kesî nekariye dîlana kurdî hemû nû'ê wê teşxîs bide ku rezm e ya bezm e.

Serçopêkêşî di rêkxistina dîlanên kurdî de rolek taybet ya xwe heye û di dîrokê de tê zanîn ku ew rola fermandeyekî dilîze. Vek vê ku grûpek di bin desthilata vî de ye ku vê rêkxistin dike û nahêle şipirziyek di nav grûp

Hem dikarin serçûpîkêş berewerd bikin legel rêber yan fermanderek. Pêş ewê ez cewaba bişme nav pisyarê ez gazinderekê bikim, gileyiyekê li hemû kurda bikim, bi xasmanên kurdê me yê rojhilatê mixabin Em hêdû hîdû dixwazin pê destê xwe wê ferhengê têk bidin. Yanî kesanek ku diçin çûpiyê digirin, serçûpiyê digirin eslan lê nizanin. Nizanin mefhûma serçûpiyê çi ye. Çûn serçûpîkêş hindik hunerê xwe hene, hindik zehmetiyê xwe hene. Dibê te de hebin, vücuda te de hebin tu bikarî çûpîkêş. Mixabin gelek dawatê me heye ez tê de dibînim çûpîkêş nakije sî saniya serçûpî tê guhorînê. Yanî ciyê teesufê ye hîvî xwazim ku ewil nav me de kêm be li ferhenga kurdî de kêm be. Çopî kêş tu dikarî berewird bikî legel fermanderekî yan rêberekî. Fermanderek ku nîrûyek li istew ye tenzîmkirin, rêxistin, birêwebirina wê hêzê hemû istî wî fermandehî ye. Çopîkêş dibê hinde huner li vücuda wî de hebe, yek, ehsas bike, carê we heye dawate de bûk û zawa dawat tê de ne, carê he pîremêr û pîrejin li dawat tê de, carê we heye insan hemû genc in. Çopîkêş dibê, serçopîkêş dibê bi bi zimanê wana hemiyan dawat tê bike, ne ewê ku bi xwe bi tinê dawat tê bike. Serçûpîkêşan tenê destmal hejandin nine. Serçûpîkêşan gelek hunerî taybet bi xwe hene. Her kesik bi xwe de serçûpiyê bikişe divê îhsasa fermandeyî û rêberiyê bike. Cudahiya di navbera dîlana kurdî û dans û reqsa cîhanî de çi ye? Rastî ew a ku em dibînin îro daweta kurdî li hemû dinyayê de Dengdana wekî gelek mezin hebûye. Eger di mêzeyê sosyal medyayê bikî niha gelek welatên Ewropa em dibînin li malê xwe de li ser şolê xwe tem hez dikin dawata kurdî wek ku Mam Sofî fêr bin. Nîşana xoşewîstiya xelkê ye ji bo wê dawatê. Çima? Li ber ewê ku dawata kurdî xalekî here mezinê wê ewe ye ku

Stranekî taybet bi xwe heye, yanî hunerek li piştî ye. Cuda li wê ku her dîlanekî kurdî stranek li piştî ye, mêjûyek li pişta wê ye. Serhildanik bûye, şikestik bûye, kevtinik bûye, rabûnik bûye, kurda xwe re kiriye dawet û ku îro bûye mêjû bo gelê me. Lama ez dikarim bêjim xalên